Ähliňize salam. Bu dersimizde listleri görmekçi. Ýagny listler näme, nirelerde ulanylýar, nädip ulanylýar, peýdalary, zyýanlary, eger zyýanly ýerini görseňiz elbetde. Olara giriş etmekçi göreliň. Ilk bilen list näme? Şun bileliň. Ondan öň ýöne biz şuny göreliň. Biz näme diýipdik? Meselem, ilk öwrenenimizde bir üýtgeýji alýas. Meselem, x diýýär ýa-da Diýeli meselem miwe diýip bir üýtgeýji alalyň. Miwe bolsun. Bir önüm. Näme bolsun? Üýtgeýjimiz ady, atlar ýagny harplar stringde ýazyly, goşa dyrnakda. Näme gerek bize? Alma bolsun. Alma. Indi başga näme bolsun? Miwe 2 diýeliň. Ikinji miwämiz bolsun. Näme bolsun? Banan bolsun. Üçünji miwäni alalyň. Miwe üç diýeliň. Bu näme bolsun? Meselem, e, üzüm bolsun. Ýene bir miwämiz bolsun. Miwe dört diýeliň. Bu näme bolsun? Meselem, näme diýeliň? Meselem, e, näme bolsun? E, pyrtykal. Pyrtykal, portakal näme bolsa garaz. Pyrtykal bolsun. Indi bize şu miweleri print etsin. Meselem şular ýany diýip print edip bersin bize. Print diýsin. Miweler diýsin. Şu miweleriň ählisini görkezsin. Nädip çykarma olany? Ilki bilen miweler diýdik. Miwäni çykarýas. Birinji miwe. Otur. Ikinji miwe. Miwe iki. Otur miwe üç. Ine bärden görkezýä. Otur miwe dört. Ine şu dört miwäni bize görkezsin. Göreliň nädip görkezýä. Ine miweler diýdi. Alma, banan, üzüm, pyrtkal. Dogry, gowy. Ýöne biz miweleri şeýdip dört sany miwäni çykarmak üçin aýry-aýry dört sany miwe diýip ýazmaly bolýas we olary aýry-aýra printde ýazmaly bolýas. Indi muň aňsat usuly näme? Nädip bileris? Meselem, size dört sany miwe getir diýdiler. Siz her gezek gidip gelip, meselem, bir miwäni getirýäňiz, ilki almany getirýäňiz, soň gitýäňiz banany, soň gitýäňiz üzüm, soň gitýäňiz pyrtykaly getirýäňiz. Ony etmek ýerine näme edip bilersiňiz? Sebet ulanyp bilersiňiz. Meselem, bir sebediň içinde ýa-da torbaň içinde hemmesini goýup birlikde getirip bilersiňiz. Python hem şolar ýaly. Bir sebet ulanmaly şoň üçin. Şol üýtgeýjileri, ýagny şo bize gerek bolan elementleri ýa-da miweleri tutar ýaly bir sebet gerek. O sebet näme? List diýilýär muňa. Sanaw diýilýär ýagny. Listler. List. Meselem, bir list Emele getireliň. Näme bolsun? Listimiz. Miwe diýip bir list bolsun. Deňdirýäs. Bulam ýaňky ýaly. Ýagny şo miwe atly bir listi şu wagt emele getirdik we biz şu miwe atly listiniň içine gerek bolan miwelerimizi ýa-da şoňa girjek elementleri goýýas. Ony nädip goýýas? List şular ýaly. Meselem string goşa dyrnakda ýazylýardy. Ýa-da print ýa-da input ýan funksiýalarda ýaý goýulýardy şular ýaly. Ýöne listde näme edilýär? Şular ýaly iki sany Ýaýda-da kwadrat ýaý diýilýär. Şu goýulýar. Birisini basaňyz ikinjisi hem geçýär. Indi şuň içine ýazýas biz gerek zatlarymyzy. String bolsa string ýaly goşa dyrnakda ýazýas. Içine başga zatlaram goýup bileris. Meselem integeram goýup bileris, float goýup bileris, true false goýup bileris booleanlar. Näme girse şo sebediň içine girýär hemmesi. Indi näme edeliň? Meselem şu miwe atly listi emele getirdik. Bize näme gerekdi? Miwe birimiz almady. Alma. Almany goýýas. Edil printdäki ýaly otur goýýas, ikinji bir element ýazýas. Şu şu wagt birinji element boldy şu ýerdäki birinji miwe. Indi ikinji miwäni ýazýas. O näme? Banan. Üçünji miwäni ýazýas. O näme? Pyrtyka. Ýa-da üzüm. Idi. Üzüm. Soň portkal dördünji miwämiz. Indi bizde miwe atly bir list bar ýa-da sebet. Şo sebediň içine biz ähli miweleri goýduk. Goşmak islesek ýenedem ýanyna goşup bileris. Indi şular ýany diýdik. Indi biz miwäni ekrana çykarjak bolýas. Şo sebede goýduk. Indi bulary sebetden çykarmaly. Nädip çykarmaly? Hemişeki ýaly print funksiýasyny uraň. Print diýýäs. Indi print diýsek biz alma üzüm diýip ýeke-ýeke ýazmagymyza gerek ýok. Print nämäni print etmeli? Ine şu ýerde görkezýär. Faýlmy, näme booleanmy, stringmi näme print etjek bolýas? Näme gerek bize? Miwe gerek. Miwe atly ine şul Miwäň içinde ine şular bar. Biz şu ýere miwäni print etsek, biz miwe atly bir list emele getirdik. O listiň içine-de, ýagny şo sebediň içine alma goýduk, banan, üzüm, pyrtykal goýduk. Indi şolary şuň içinden çykarmak üçin hem print ulanýarys. Print ulansak, ol olaryň içinden çykaryp, içinde näme bardygyny görkezýär. Şeýtdik, ine, list görnüşde alma, banan, üzüm, pyrtykal çykardy bize. Listler print edemizde list ýalak bolup print edilýär ekranadam iki tarapdan kwadrat ýaý bilen. Onsoň başga näme diýdik? Listligiň içine başga elementler hem girip biler. Hökman string bolmak mejburyýetinde, meselem 2, 3, 5. Göreliň indi näme etjek. Run diýsek, ine 2, 4, 5 stringler hem çykardy. Indi şular ýagny listlerde isleýşimiz ýagny list emele getirip, olary şeýdip print edip ekrana çykaryp bileris. We listlaryň aňsat ýeri, ýagny biziň işimizi aňsatlaşdyrýan ýeri gerek bolan köp zatlary diňe bir listiň içinde, ýagny diňe bir üýtgejiň içinde save edip, şoň içine goýup, ýagny şoň içinde tutup bilýäris. Meselem diýeliň, atlar diýeliň. Indi meselem okuwçylaryň atlary, klasdaky atlar diýeliň. Deňdir diýeliň. Bir list bolsun şol. Meselem Murat bolsun klasda. Näme bolsun? Meselem X bolsun, X-men ýa-da. Näme bolsun? Batman bolsun. Näme bolsun? Annadurdy bolsun, gowy oglan. Näme bolsun? Amanguly bolsun. Amanguly. Ine indi şular klasdaky okuwçylar. Indi biz familiýalar diýeliň. Familiýalar diýeliň deňdir näme bolsun? Meselem näme bolsun? AF näme bolsun BF näçinji familiýa näme gerek indi bize AF BF üçünji Batman üçin CF dördünji üçin DF beşinji üçin hem EF bolsun Indi şular print edelim. Print diýsek meselem atlar gerek bize okuwçylaryň atlar. Print diýsek, ine okuwçylaryň atlaryny şular ýaly print etdi. Ýa-da öňüne ine şeýdip goýup bileris, meselem, atlary diýip, şeýdip bir string goýsak, aşakdan hem familiýalaryny print edeliň. Print näme bolsun? Familiýalary diýsek. Näme gerek bize? Familiýalar gerek. Ine bärden çykardy. Indi görelim. Ine atlary aşakdanam familiýalary bar şolaryň. Ine şeýdip biz listleri ulanyp bileris. Başga näme edip bilerdik bu ýerde? Başga näme görüp bilerdik? Ikisini meselem yzgider çykaryp bilerdik şu ýere familiýalary atlaryň yzyna goýup bilerdik meselem atlar. Onsoň familiýalar diýip şeýtsek, munam üçürsek. Indi göreliň. Indi atlary çykdy soň familiýalar. Elbetde öňüne atlar yzyna familiýalar diýip ýazyp bilerdik. Indi şu L'Oreal listleri köp üýtgeýjileri diňe bir üýtgeýjide save etmek üçin, diňe bir üýtgeýjiň içine goýmak üçin ulanyp bileris. Bu bize elbetde programmaň işini aňsatlaşdyrýar, işleýiş tizligini artdyrýar. Ondan daşaram has uzyn programmalarda listler gaty amatly bolýar. We gowy görünýäni şular ýaly bolsa aýry aýra ýazandan bir listiň içinde ýazylsa gözede ýakymly gelýär. Mundan soňky dersde listleň goşuluşyny köpeldişini göreris. Häzirlikçe praktika ediberseňiz listlerde başga zatlaram öwrenip bilersiňiz. Meselem bu ýerlere sanlar goýup bilersiňiz. Başga başga zatlar edip bolar ýagny häzirlikçe listleň nämedigini bilmek üçin şu ýeterlik.